Nilqagħkom lura magħna, grazzi talli qegħdin issegwu Niskata wasal il-ħin biex nilqgħukom u nlaqqgħukom mal-aħħar mistieden li għandna fil-programm. Fil-fatt għandna lil Kane Said li huwa Uffiċjal Eżekuttiv għall-Promozzjoni, Fondazzjoni Logħob Responsabbli. Kane huwa regolari magħna fil-programm u dejjem nitkellmu dwar il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli, kemm hu importanti li nkunu responsabbli magħna nfusna imma aktar ma' dawk ta' madwarna u mal-maħbubin tagħna. Illum ħa nitkellmu dwar xi ħaġa li Qatt ma ttrattajniha s'issa kif aħna kejn. Insellimlek Angela u nsellem lit-telespettaturi kollha. Jiena ngħidlek grazzi anki talli taqsam l-għarfien tiegħek mat-telespettaturi ta' Niskata u tagħżel dan il-programm biex inkunu nistgħu nwasslu din l-informazzjoni. Il-Fondazzjoni taħdem ħafna u taħdem ħafna bil-għaqal biex tagħtu sapport lil dawn il-persuni li jkollhom il-problemi. Però llum teżisti wkoll l-esklużjoni biex ngħidu hekk. Ġieli mistejnija en passant. Meta qed ngħidu l-esklużjoni, xi tfisser ħalli jifhmuna anki t-telespettaturi tagħna? Wieħed mis-servizzi li tatwa l-Fondazzjoni Ilob responsabbli huwa li tipprovdi, tipproċessa formoli ta' esklużjoni, dak li bl-Ingliż aħna ngħidulhom self-barring forms. Issa, Mela, ħa nieħdu eżempju, għandek persuna li dil-persuna qiegħda tbati mill-vizzju tal-logħob tal-azzard, qiegħda tbati mill-logħob patoloġiku, mill-vizzju tal-logħob patoloġiku, x'jiġifieri? Fejn inti l-persuna torqod taħseb fil-logħob, toħlom bil-logħob nistgħu ngħidu hekk u tqum tilgħab, tqum tirriskja flusha għal ammont twil ta' ħin u tirriskja ħafna flus. Dik il-persuna tikkuntattjana lilna permezz tal-linja ta' sapport nazzjonali wieħed seba' seba' seba' u kif tikkuntattjana turi l-inizjattiva, turi l-ħeġġa li teskludi lilha nnifisha minn fejn l-esklużjoni tiġi attwata għal sitt xhur, sena jew perjodu indefinit. Għandna wkoll l-għażla ta' l-auto-renew, x'jiġifieri li l-esklużjoni tiġi awtomatikament rinovata kull sena. Issa, minn fejn tiġi eskluża l-persuna? Qabel ma, qabel ma tirrispondi għal din il-mistoqsija, għaliex jien għandi ħafna mistoqsijiet dwar dak illi għidt, persuna meta tagħżel li, li tmur għall-esklużjoni trid taċċetta magħha nnifisha illi għandha problema. U hemmhekk mhux faċli, għaliex aħna nafu illi, She is the last to know li jkollha l-problema, il-għaliex kultant ta' madwarha min jaf kemm idumu jgħidu lil din il-persuna, isma' aħjar oqgħod attent għax qed taqbeż il-limit. U meta jidħlu l-flus, mhux hi tkun qed tbati, ibatu l-iżjed dawk ta' madwarha, l-għaliex forsi hi tkun qed tgħidha tilgħab, qed ngħid hi jista' jkun hu, Hu l-aħħar persuna li taċċetta li jkun hemm din il-problema. Hekk hu, il-vizzju tal-logħob tal-azzard huwa vizzju partikolari fejn il-vizzji l-oħrajn, dejjem nirrepeti, fejn inti m'għandekx il-sintomi li juru fuq ġismek. U tal-madwar allura hija diffiċli aktar biex jindunaw li l-maħbub jew maħbuba tagħhom qed ibati minn dan il-vizzju. Allura rridu noqogħdu tikk aktar sensittivi u rridu nkunu ħafna aktar konxji. Jiena kont qed nitkellem issa fuq il-formi ta' esklużjoni, minn fejn u għalkemm. Mela għalkemm tkellimna minn fejn? Minn sitt xhur. Għandek opzjoni, għandek għażla jew sitt xhur, sena jew perjodu indefinit. U hemm ukoll l-għażla tal-auto renew. Issa, minn fejn inti qed teskludi lilek innifsek? Qed teskludi lilek innifsek minn ħwienet tal-logħob, għandek casinos, jew swali tat-tombla li bl-Ingliż ngħidulhom land-based, x'jiġifieri fuq l-art, bini fuq l-art. Issa, x'jiġri? Kif persuna tiġi għandna, nirrepeti, fil-kunfidenzjalità assoluta u. Meta tiġi biex, skużani Kate, imma jiena jibdew għaddejjin ħafna mistoqsijiet, qed jidher in-numru fejn wieħed jista' naturalment jikkuntattja lil dawn in-nies għaliex bħalissa min jaf min ikun qiegħed isegwi l-programm tagħna jistgħu jkunu familjari, jista' jkun l-istess persuna li għandu din il-problema. Templu 1777. Kane qed jiggarantilkom anki l-kunfidenzjalità assoluta, però qed jiggarantilkom ukoll l-għajnuna f'dan il-każ. Hekk hu, is-sapport huwa garantit, Angela. Il-persuni jiġu l-uffiċini tagħna, nerġa' nirrepeti f'kunfidenzjalità assoluta, jimlew l-applikazzjoni, il-self-barring form, il-formola ta' esklużjoni, u kif iħossu l-kilba li jilagħbu u jmorru f'casino partikolari hemmhekk il-database, is-sistema, timmarka li dak il-persuna huwa għaddej minn esklużjoni u ma jkunx jista' jidħol. Issa, importanti li meta persuna jkun ġej għandna biex jimla din il-formula ta' esklużjoni, iġib miegħu l-karta tal-identità, hija rikjesta, jekk beħsiebu jeskludi lilu nnifsu għal perjodu indefinit, irid iġib miegħu il-ċertifikat iffirmat minn speċjalist biex aħna jkollna valid proof li l-persuna għaddej il ngħidulu ċertifikat mediku li l-persuna għaddej mill-vizzju. Taf xi xtaqt nistaqsi, għaliex allura dawk in-nies ta' madwar biex jirrealizzaw li vera jkunu għax jista' jkun suspett u ma jkun xejn li jkunu għaddejjin propju anki minn dan il-vizzju, Hemm xi mistoqsijiet li wieħed jista' jagħmel biex jivverifika proprju anki din is-sitwazzjoni? Iva, hemm diversi mistoqsijiet intrinsiċi. L-aktar importanti huma huma dawk il-mistoqsijiet li l-persuna li għaddej mill-problema jrid jagħmel lilu nnifsu. U mhux bilfors tkun għaddej mill-problema, x'jiġifieri? Mela jiena qed nattwa l-attività tal-logħob tal-azzard u nsaqsi lili nnifsi Qiegħed nimxi mal-kontrolli ta' ħin? Qiegħed nimxi mal-kontroll ta' flus? Qed nagħti aktar importanza lil-logħob tal-azzard milli lill-familja tiegħi? Wara li nirriskja u nitlef flusi qed inħoss il-kuxjenza tniggiżni? Għandi bżonn għajnuna? Dawn huma kollha mistoqsijiet intrinsiċi li t-tajjeb lill-persuna tagħmel lilha nnifisha ħalli tirrealizza x'kif għedt tajjeb ħafna inti Angela fil-bidu, tirrealizza li hi għandha problema u għandha bżonn l-għajnuna. Issa, vis-à-vis formoli ta' esklużjoni, aħna qegħdin nitkellmu fuq land-based gaming parlours. X'jiġri vis-à-vis l-online imbagħad? Eh, mhux hekk biss. U eh, jekk ikunu esklużi dawn, ejja ngħidu mill-land-based Illa għaliex jiena nista' mmur forsi ma' xi ħbieb u ngħid ħa naljena ftit u noqgħod nilgħab. Huma jkunu avżati meta tidħol persuna, jiġifieri jiċċekkjawhom lil dawn il-persuni meta jidħlu u jkunu qegħdin jilgħabu, kif taħdem is-sistema? Inti meta tidħol f'każino, irid ikollok 25 sena 'l fuq, tippreżenta l-ID card tiegħek u l-ID card tgħaddi mis-sistema u s-sistema tixgħellek bozza ħamra jew inkella jħalluk tidħol. Hemmhekk naraw li dawn il-formula ta' esklużjoni huma validi immens fil-proċess ta' rkupru. Fejn jidħol id-dinja online, il-Fondazzjoni għandha għażla wkoll. Tuża servizzi ta' kumpanija barranija partikolari fejn persuna tista' timblokka u websajts online tal-gambling, tal-logħob tal-azzard, fuq device wieħed jew aktar għal sena jew aktar. Aħna mbagħad immexxuha skont il-każ. Imma l-għażla qiegħda hemmhekk, kemm bħala land-based u kemm bħala online. Jiena dejjem inħeġġeġ lit-telespettaturi li waqt li jisimgħuni jħossu daqsxejn il-kuxjenza tniġġes, jafu li għandhom problema, inħeġġiġhom biex jikkuntattjawna fuq il-linja ta' sapport nazzjonali 1777 ma fiha xejn ħażin. Tkellmu ma' tal-madwar, tkellmu magħna għandna staff professjonali sena sħiħa. Il-helpline tagħna, is-support line tagħna huwa attiv 24 siegħa kuljum. Uru l-inizjattiva li tridu tbiddlu ħajjitkom għall-aħjar. U jekk il-persuna ma taċċettax li għandha, jien qed nipprova nkun nara minn lenti differenti, jekk il-persuna ma taċċettax li għandha problema imma fil-verità javviċinawkom il-familjari tagħhom, Kif taħdem is-sistema f'dak il-każ? Ara, nirċievu telefonati, jkollna każi li l-persuni tal-madwar ikunu kollha magħrufin li l-maħbub jew maħbuba għandha l-vizzju tal-logħob tal-azzard. Imma jekk il-persuna per se, l-ivvizzjat, l-ivvizzjata, mhuwiex konxju li għandu problema, ma jridx jaċċetta l-problema Hu allura ma jridx ifittex l-għajnuna, il-persuni tal-madwar għalxejn jippuxjawh, għalxejn iċemplu. Importantissimu li l-ivvizzjat jitkellem ma' tal-madwar, jagħraf li għandu problema u jagħraf li għandu bżonn l-għajnuna. Issa, xi ħaġa tal-aħħar qabel ma nikkonkludu għax verament sarilna l-ħin, qed jidher il-helpline, Wieħed seba' seba' seba', Anke jekk ikunu familjari jistgħu jċemplu hemmhekk biex ikunu jistgħu jieħdu gwida ta' dak li qiegħed jiġri. Iżda, iżda, inti semmejt li għandhom bżonn ċertifikat ta' tabib u. Ċertifikat mediku. Mediku. Għax dan ma jidhirx li għandu problemi, fil-verità medikament m'għandux problema. Iva, il-dinja professjonali hemm barra tirrikjedi, anzi inħeġġeġ li jekk inti qed tħoss li għandek problema, qed tħoss li l-vizzju qed jaffettwak Mentalment, speċjalment, inħeġġeġ li l-persuna tmur għall-għajnuna professjonali. Ekku. Issa kif tkun hemmhekk qed teżegwixxi l-għajnuna professjonali u llum il-ġurnata s-soċjetà tipprovdiha din l-għajnuna professjonali u dis-sapport, issaqsi għal ċertifikat mediku, iġġibu magħha u tkun tista' teskludi lilha nnifisha għal perjodu indefinit. U dan huwa l-ġid tiegħu u tal-maħbubin tiegħu fil-verità. Kejn, ħa nikkonkludu hawnhekk. Grazzi, il-Kejn nerġgħu niltaqgħu miegħu jekk Alla jrid fil-ġimgħat li ġejjin. Tinsewx, wieħed, seba', seba' seba' jekk intom tixtiequ għajnuna jew inkella gwida minn professjonisti bħal Kejn u membri tal-Fondazzjoni. Grazzi. Wasalna verament biex nikkonkludu. Mhux se